it-tfal li qed inkabbru m'għandhomx il-grinta li jiffaċċjaw il-ħajja kif inhi. It-tfal li qed irrabbu malli jkollhom problema se jmorru għand il-mamma jew għand il-papa u tajjathom il-flus. Jew jathom xiġri da ta' kiber, sa ġuvni sar tfajla di, u di tippretendi tippretendi b'obbligu illi ommha tibqa' ttiha, illi missierha jibqa' jtih, illi huma jibqgħu jgawdu u jixtru l-affarijiet tad-ditt ta' wladha da da. Għaliex? Għax hekk dariet tal-mamma. Eeh, għax inkella ħbieb tiegħi. U dal-peer pressure illum nagħtuh ħafna iktar attenzjoni minn ħaġa oħra. Issa, meta aħna lit-tfal, nifhmu illi iva għandhom bżonn ukoll jidraw illi l-ħajja mhix kollha wartu żgħar. Għax il-ħajja mhijiex kollha wartu żgħar, imma jekk aħna bliet jiġri mhux nidħlu aħna ħalli fidi issa niġieni nkellmu l dak issa. Jiena nitkellem mat-tifel li tkellem u jekk jien ma nafx imur nitgħallem jien l-ewwel, nieħu ftit parental skills. Sewwa? U nara jiena kif għandi nimxi. Issa da qed ngħidha, mhux għax m'għandek skola, eh? Għax hawn nies ta' professjonisti, prejjem, li laqas jafu lil uliedhom, għax m'għandhomx ħin għalihom. Ġifieri, din hija it-tfal huma ħafna drabi ir-riżultat ta' dak li trabbew fih. Ġieli trabbihom tajjeb ħafna u mbagħad għandek il-famuża kumpanija. Imma jekk inti trabbihom fid-dar b'valuri fejn dawn isma' li tgħid le għandek dritt. Jekk xi ħadd qed jitħaq bik u da, jiena ntik skills ta' x'għandek tgħid u kif għandek timxi biex inti turihom li inti għandek dritt li ma taqbilx magħhom. Li jekk dawn iridu jmorru u Isiru żibel daw, over the weekend. Hello? U għajja, bella marara, kam inti de. Le, le, le, ma jien biex nuhu gost. Għalix jiena irrit nasal f'punt fej jaqas nirraġuna. Fej nara bnidma ta' integrita kbira matul il-ġimgħa. Umbat, fil-weekend nara fuq it-tara ċimkien paċe fil jew post ieħor. Taf kif, bi flixkun tal-inbid f'idea, jew tal-whisky f'idea, u mitto, u sħab qed jieħdulla ritratti. Għax ħbib, għax ħbib. Sewa? U biex nitqu bejnietna. Jew, mbagħad illum għandna il-pjaga kbira ta' drogi. Għaliex? U għajja x'tħoss tieħu dik il-baż u m'għadniex nitkellmu fuq żar. Il-kbar għar miż-żar. agħar miż-żgħar. Għax iż-żgħar forsi m'għandhomx dik il-maturità, il-kbar għandhom il-maturità. Il-kbar jagħmlu agħar miż-żgħar u mbagħad jaħduha bi kbira. Le jien qed niltaqa' ma' ħafna adulti li għandhom l-età, mhux il-maturità. Ġifieri li baqgħu eh, li baqgħu tfal kważi. Issa, nixtieq nistaqsik, inti se qed tiġbed korrelazzjoni mal-fatt li hawn żieda fl-anzjetà mal-fatt li t-tfal mhux qed nħalluhom jitgħallmu kif wieħed għandu jġarrab ċertu problemi. Eh, per eżempju, ħa ngħidlek, il-fatt ukoll għax għandhom affarijiet tali ma jgħinuhomx, il-fatt illum illi daw il-komunikazzjoni tagħhom hija ma' screen. Mhm. Illum għandna problemi enormi, enormi ta' komunikazzjoni, ta' socializing, Taf kif? Għaliex għax inti wara l-iskrin tista' tikdeb minn int, tagħmel fols x'ismu hawn. Eh, dik il-ħaġa tal-għajnej li konna qed ngħidu l-ewwel. Le, li ċken ħaġa, qed tifhimni. Issa, jekk inti għandek tfal, illi daw qed tħallihom sakemm qed jikbru, tinċitom u inti tivvintalhom u toħolqilhom. Attivitajiet biex ma jkunux id-dar quddiem laptop, quddiem kompjuter, you know, u tivintalhom affarijiet jien naf ta' sports, ta' avventuri. Imma int bħala adult trid tagħtihom dawn, trid tagħmilhom, trid toħloqhom. Mm-hmm. Qed biex tesponihom daw li jmorru jaraw exhibitions, joħolqu stejjel fuq kull inkwatru li qed jaraw. Illum daw qas issibhom. Jien niftakar ninsuq il-karozza kelli tifla ma kienx taf toqgħod bil-qiegħda, isa jien, Jien insuq il-karozza u biex nevitala li dido inħarsu naraw l-ewwel sħaba għaddejja u ngħidilha ra mart mela darba kien hemm u nara pereżempju f'din l-sħaba moħħi jkun qed jara ħobża. Mela darba kien hemm furnar. U dal-furnar għamel dil-ħobża speċjali. Ngħidilha Nurihielha u hi trid tkompli l-istorja. Imma tibqa' għaddejja, tibqa' għaddejja. Imbagħad jien niskanta li t-tifla tħobb tikteb u tikteb tajjeb. Jekk dina mindu kienet żgħira, ħlief ngħidu l-istejjer ma nagħmlux aħna. Qed tifhem? Imma kieku jiena kont nagħżel li din tifla mqarbha nħolli tieħu gost tagħmliha tiegħha, tiegħha mmur ġo restorant, ma ngħidux wisq, mmur f'restorant. Tara familja ta' tlieta, il-mama, il-papa u tifel jew tifla. Il-mamma fuq il- il-papa. It-tifla tipprova, ma, mama, mama, ejma, mm, mm. papa, fl-axar xiamlu, joħorġu la żewġ mobiles, jew mobile u tablet. Tablet, all right, biex jisoddu laħal wkoll. Inti x'kommunikazzjoni qed toħloq Mela tlaqna?